Gwida tal-Clover 6 Dan l-apparat huwa rettangolari, ftit akbar minn mobile, u għandu touchscreen. Tista' tużah faċilment b'żewġ idejn jew bil-manku li jinsab fuq in-naħa ta' wara tal-apparat, billi min-naħa tax-xellug tniżżel l-isfel bil-mod u iddawru 'l fuq. Tista' wkoll tniżżel il-handle b'subgħajk l-isfel sabiex isservi bħala stand u tpoġġi l-apparat fuq wiċċ ċatt. Fuq in-naħa ta' fuq tal-apparat issib slot għal SD card, port tal-USB-C u port HDMI. Tixgħel u titfi. Il-buttuna tal-power tinstab fuq in-naħa ta' fuq tax-xellug. Biex tixgħel, għafa sożomm il-buttuna tal-power għal żewġ sekondi. Biex titfi, agħfas l-istess buttuna u meta jidher menju b'żewġ għażliet fuq l-iskrin, agħfas l-ikona tal-power fuq il-lemin. Jista' wkoll jintefa' awtomatikament wara tliet sekondi waqt li tkun fuq dawn l-għażliet. Biex titfi l-apparat temporanjament, agħfas l-ikona bil-qamar fuqha li tfisser Sleep Mode li tidher fuq ix-xellug tat-touchscreen. Wara li tafas il-power. Għafas il-power biex terġa' tattiva l-apparat. Iċ-ċarġjar tal-apparat. Il-port tal-iċċarġjar jinsab fuq in-naħa ta' fuq tal-lemin. Qabbat il-kejbil mal-port. Iċ-ċarġjar sħiħ jieħu madwar żewġ sigħat u nofs u jdum mixawl għal madwar tliet sigħat. Il-bozza LED bil-buttuna tal-power turi kuluri differenti skont il-livell tal-batterija u jiddi meta l-apparat ikun mixaw. Aħdar ifisser qed jiċċarġja jew batterija għolja. Aħmar ifisser batterija baxxa. Jekk jaqbad itebteb, il-batterija tkun baxxa ħafna. Għalhekk, għandek tiċċarġja immedjatament. Isfar ifisser sleep mode. Biex tivverifika l-livell tal-batterija, għafas il-power darba waħda biss. Il-buttuni tal-magnifikazzjoni jinsabu fuq in-naħa tal-lemin tal-apparat. Jew tista' tuża subajk fuq it-touchscreen billi tala u tiftaħ żewġt iswaba flimkien. Il-magnifikazzjoni tasal sa 35 darba l-kobor. Għafas il-buttuna Enhanced Color fuq in-naħa tax-xellug li tinstab fin-nofs biex tibdel il-modi ta' kuntrast. Għafas il-buttuna True Color li tinstab taħt l-Enhanced Color biex terġa' lura għal kuluri normali. Aġġustament tad-dawl. Mur fuq is-settings billi tagħfas il-buttuna tal-power darba. Hawn tista' taġġusta il-volum, id-dawl tal-iskrin, tixgħel jew titfi id-dawl LED vibrazzjoni tal-apparat tattiva iffukar awtomatikament tal-kamera tixel jew titfi il-funzjoni sleep mode. Freeze and Save Image. Għafas il-buttuna l-oranġa tal-freeze fuq in-naħa ta' fuq tal-lemin biex twaqqaf l-iskrin f'pożizzjoni li jkun. Għafas darboħra biex terġa' tmur lura. Żomm il-buttuna mafusa 3 sekondi biex issalva ir-ritratt. Żomm il-buttuna True Color li qiegħda fuq ix-xellug taħt net Għal 3 sekondi biex tiftaħ il-menju tar-ritratti. Ara ir-ritratti mafusin, ġifiri fil-gallery. Għafas ritratt biex taraħ. Għafas darbtejn li kona ta' trash biex tħassar ir-ritratt. Reading line and mask Agħfas il-buttuna blu tal-Locate fuq in-naħa ta' fuq tax-xellug biex tattiva l-linji jew gwida għall-qari. Agħżel bejn linji orizzontali jew linji vertikali. Żomm il-buttuna Locate u mexxi b'subgħajk biex taġġusta pożizzjoni u daqs. Dak u kollox biex tibda tuża l-Clover 6. Jekk sib din il-gwida utli, tinsiex tafas like, share u subscribe biex tara aktar videos bħal dawn. Fita, servizzi għal ħadd ħliefek.